Il-Budget għas-sena li ġejja, 2014. Minn 3.23 biljun ewro, in-nefqa tal-Gvern se tiżdied għal 3.41 biljun ewro. Minn Jannar, għall-għoli tal-ħajja f'dan il-Budget se tieħu tliet ewro u 49 ċenteżmu. Minn issa jekk tpejjep kull pakkett sigaretti, jiswik 30 ċenteżmu aktar. Il-liċenzji ta' ċertu karozzi se jogħlow, b'medja ta' għaxar ewro kull liċenzja. Jekk għandek żiemel jew trakk kbir, iċċekkja għax f'ċertu ħinijiet u f'ċertu toroq mhux se tkun tista' toħroġhom aktar. Jekk int ħaddiem full-time u taqla' anqas minn 60,000 ewro, l-income tax se tkompli titnaqqaslek minn 32 fil-mija għal 29 fil-mija. Sa issa ġenituri bit-tfal ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel 9,300 ewro. Minn Jannar, Mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 9,800 euro. Se jifrankaw 75 euro fis-sena. Il-futboler se jħallsu rata mnaqqsa t'income tax, 7.5%. Jekk int ħaddiem part-time, issa se tkun tista' taqla' sa 10,000 euro, għax xorta se tħallas bil-15%. Minn Marzu, Il-kont tad-dawl tad-dar se jorħoslok b'medja ta' 25 fil-mija u tal-ilma b'ħamsa fil-mija. Jekk minn għalik biex tiffranka mis-sigaretti se taqbad il-pipa, insiha. Il-prezz tat-tabakk żdied b'madwar 21 ċenteżmu kull pakkett. Mis-sena d-dieħla, f'xi toroq taf tibda tara d-dawl jixgħal, jiddimja u jintefa' waħdu. Intelligent lighting qed jgħidulu. Skont dan il-baġit, jekk għadek m'għamiltx il-panelli, għadek fiċ-ċans. Naturalment irid ikollok bejt. tal-korp. Jekk intom koppja, it-tnejn taħdmu jew single parent li taħdem, mis-sena d-dieħla iċ-child care centres se jkunu bla ħlas. Jekk għandek tfal imfarfrin, issa tista' tibda toħodhom l-iskola siegħa qabel u jagħtuhom breakfast sustanzjuż b'xejn. U ibnek jew bintek jafu jispiċċaw imorru ġo xi skola ġdida, jew li bena l-Gvern ta' qabel jew waħda minn dawk il-ħames skejjel ġodda li f'dan il-budget ħabbar li se jibni dan il-Gvern. Jekk inti mara, għandek 'il fuq minn 40 sena u ilek ħames snin ma taħdem, jekk terġa' tibda taħdem u ma taqbiżx il-paga minima, ma tħallasx income tax. Jekk inti ilek tirreġistra sentejn, issa tista' tibda taħdem u tibqa' tieħu persentaġġ mill-benefiċċju soċjali tal-qgħad. L-istipendju se jiżdied b'sittax-il ewro u sitt ċenteżmu f'sena għal kull student u studenta. Minn Jannar, il-prezz tal-petrol se jiżdied b'ċenteżmu. F'dan il-baġit tissemma l-Individual Investor Programme, dawk mhux Maltin jistgħu jixtru ċ-ċittadinanza Maltija għal sitt mija u ħamsin elf ewro. Fil-budget qed jgħidu li se jistudjaw kif ikollna underground taħt l-art jew monorail fuq rasna. Mind the gap.
Jekk kont ħallast it-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi, il-Gvern se jagħtihomlok lura fis-seba' snin li ġejjin. Karozzi u muturi li ma jniġġsux iktar minn 150 gramma kull kilometru u għandhom sa tmien snin, it-taxxa tar-reġistrazzjoni se tonqos b'25 fil-mija. Il-prezz tal-alkoħol se jiżdied b'40 ċenteżmu kull litru u l-prezz tal-birra se jiżdied bejn żewġ u ħames ċenteżmi kull pinta. Cheers! Se ssir White Paper li tipproponi li l-annimali ma jibqgħux jiġu maħqura fiċ-ċirklu. Il-prezz tas-siment se jiżdied b'għaxar ewro għal kull tunellata. Il-Gvern se jibda jħallas għaż-żewġ ġenituri biex imorru ma' binhom jew binthom morda barra minn Malta. Dawk morda b'multiple sclerosis, ADHD, dijabete, ME u fibromyalgia se jibdew jingħataw il-mediċina b'xejn. Se jkunu allokati 1.6 miljun ewro għaċ-ċelebrazzjonijiet għall-anniversarji tal-Indipendenza, Jum il-Ħelsien, it-twaqqif tar-Repubblika u s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.